باقی زندگی خیر ہووے ایندی جتھے راہوے ہسدا مسکراندا راہوے اللہ پاک دیاں نعمتاں کروڑاں دی تعداد نال شکر ادا کیتا کرو باقی ولا شروع کریسوں السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسوں ساڈے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا ماشاءاللہ ولاگ کر گھیدے شروع خوبصورت جیاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اور سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ٹھیک ہے سنگت تے باقی ماشاء اللہ کیوں کہ ولاگ سارے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ آندے پین تے ساڈا ولاگ وائرل نہیں وے کریندے پے ذرا پیار دکھاؤ ذرا محبتاں ڈکھاؤ ذرا ویڈیو واچ کرو کیوں کہ واچ ٹائم دا تن پرابلم دا پتہ ہی ہوندے ہے نا تے پرابلم چلدا پے تے باقی ماشاء اللہ ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں لش پش کر کیتی ہے تے چلدے پے اپنے ماشاء اللہ کھوکھے دے روزی روٹی دے چل کے روزی روٹی کریسو اور تہاکو بھی دکھیسو روزی روٹی دے وچ کیا ماحول ہوسن تے کیا نہ ہوسن زندگی باقی تے کامیابی انشاءاللہ اپنڑے انتظار کریسی اللہ پاک دے حکم نال اور جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آئی انہاں تے کوں ساڈی ریکویسٹ ہے ساڈا یوٹیوب چینل پاک ولیج لائف دی سرائیکی آواز تھوڑا برا سپیشل پرسن سلیم کوکے آلا لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں اور ویڈیو واچ کرنا وی نہ بھولا کرو مہربانی کیتی کرو ویڈیو واچ کیتی کرو تہاڈی واچ کرن دی میڈی سپورٹ تھی ویسی تساں میڈی ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو ایویں میں سمجھساں کہ تساں میرے سنگت ساتھ نے میڈی سپورٹ کرتی ہے ماشاء اللہ پندرہ سو سبسکرائبر بیٹھن ساڈے چینل تے ہک ہک بندہ ساڈی ویڈیو واچ کر ڈیوے تاں انہاں دا تہ دلوں احسان ہوسی شکر گزار ہوسوں کیونکہ ساڈا واچ ٹائم کمپلیٹ تھی ویسی تے باقی لو یو ٹو ہو گیا فیس بک پیج تے ویڈیو آندی پئی تے اتھاں وی فالو کریسو محبتاں کریسو آج دیاں ماشاء اللہ بڑیاں پیاریاں پیاریاں رونقاں تے بڑا پیارا پیارا ہے جھمڑ تاڑیاں ماحول خوشیاں جو وی ہوسی سیلیبریٹ کریسو تہاڈے نال نال کیونکہ ساڈے ساڈے نال جیڑھی وی آج دی سچویشن ہوسی جو وی آج دا ماحول ہوسی اوکوں اساں تہاکوں ڈکھائیسوں آج ٹھیک ہے تے باقی ویڈیو کوں سکپ نی کرنا سارا سرائیکی سرائیکی صوبہ پاک ویلیج لائیو سرائیکی آواز سرائیکی پیارے پیارے میٹھیاں میٹھیاں بولیاں پیارے پیارے سنگت ساتھ احباب سب جتنے وی آج ملسن سب تہانوں ولاگ دے اندر دکھیسوں ٹھیک ہے تے باقی نال جڑے راہسوں فی الحال گھر کھڑے گھر کھڑے سے گھروں چلدے پئے باہر باہر چل کے تہانوں دکھیسوں اپنے پیارے پیارے نظارے تے خوبصورت جئے ماحول اوکے تے باقی ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو بھرا کیتے دلوں دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک رحمتاں کرے اور کامیابیاں دا سفر سارا جلدی قریب تھی آوے ٹھیک ہے سنگت تے باقی ماشاء اللہ پکے شکے ہر شے بند ہے اوکے ہے ماحول صاحب ریڈی شیڈی ہے تے میں وی ریڈی شیڈی ہو کے چلدے پئے ہیں باہر چل کے تانوں دکھیسوں اپنے پیارے پیاری سنگت دے اپنے پیارے پیارے ماحول اوکے تے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو واچ کرنا واچ کرنا بھولنا نہیں ساڈے اکاؤنٹ کو ویلکم بیک ویور ماشاء اللہ اپنی خوبصورتی دے نال نال اپنے پیارے پیارے گرینری دے نال نال اور پینٹنگ دار ماحول دے نال نال اے سامنے پینٹ تھے کھڑے دیتے پے وے نا بلور کر گئے بلور ہٹ گئے تے وی آئی پی کلچر اور وی آئی پی اپنا چوک ماشاءاللہ مریم نواز لو یو ٹو ہو گیا تینوں کیڑی گالو کیونکہ اے نظام جڑا بن گیا نا دور دراز تک دیکھ سو نا پودے رنگ تھائے ہوئے حسن فل خوبصورتی دے فل ماحول دے پیارا پیارا میں آدھا کیا بات ہے اور جڑی سائیڈ دے بھی ہر سائیڈ دے اسے نظارے پیارے پیارے تے خوبصورت جے مزاد باقی آئے ہیں دکان دے چائے منگا گی دیئے چائے پیندے پہ تو ساں پیندے وے داؤ ساتھ بسم اللہ نہیں دا وال میں کلا پیسا اوکے ایک کپ چائے آئے ہائے ہائے ہائے باقی میں تو ساں نال محبتہ کی دیاں کرو اپݨے سرائیکی وسیب تے اپݨے سرائیکی ولاگ دے نال نال اور اپݨیاں پیاریاں پیاریاں خوشیاں دے نال نال ٹھیک ہے سنگت سردیاں دا ویو ہے سردیاں دا موسم ہے اور تلے گرین گرین ماحول ہے سارے پردیسی بھراواں کو لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا یہ ساگ ریڈی ہے ساگ وی آئی پی جے کو آدن ریڈی ہے اور مکئی دی روٹی بھی وی آئی پی ریڈی ہے تے اور اس تو بعد مکھن دا ویسے ہی ساڑے گاؤں تے عام ہوندا ہے نا سنگت تے باقی لو یو ٹو ہو گیا پردیسی بھراواں دی سب دی خیر ہوے جتھے رہون ہسدے مسکراندے رہون میرے طرف انہاں نو دلو سلوٹ ہو گیا ڈھیر سارا میری محبتاں اور میریاں دلو دعاواں ہونیاں پردیسی جتنے وی ساڈے بھرا ہیں یار دوست احباب ہیں انہاں نو اللہ پاک تندرستی اور صحت دی بادشاہ اور خیر و عافیت دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین تساں دی سارے کمنٹ وچ آمین لکھ سو پردیسی بھراواں واسطے ٹھیک ہے سنگت کیونکہ پردیس کٹنا بہت مشکل ہے بہت حد توں وی زیادہ تے باقی چائے اے اج دی سپیشل چائے میرے پیارے برا پردیسیاں دے نا اوکے سنگت پردیسی او لو یو ٹو ہو گیا باقی نا راسو سنڈے دا ڈے ولاگ سکپ نہ کرے سو تے مال تانوں دکھے سو پیارے پیارے اور امپورٹڈ تے وی آئی پی دے اوکے ایک کپ چائے تے ولا آئے ہائے اچھا ویور ماشاء اللہ اساں چل پئے ہیں اپنے سامنے سرسوں دے ساگ اچ ساگ کیونکہ بیجا ہوئے نا سردیاں دا تحفہ اور خوبصورت جیا پیارا پیارا ساگ اور سرسوں دا ساگ پیارا پیارا گرین گرین ماحول اور اے ماحول نہ ہوئے تاں انجوائے کرن دا مزہ ہی نی آندا ویور جیڑی سنگت ساتھ ساڈی شہر احباب دی ڈیدھی پئی ہے انہاں کوں اے ساڈا ولاگ اج دا بڑا پیارا اور امید ہے کہ پسند آسی کیونکہ پیارا پیارا سورج یلو یلو روشنی ڈیندا پیا پیلا پیلا لگدا پیا سوہنا سوہنا ماحول ہے بادلاں نے بسیرا کیتا ہویا اپنا۔ بارشاں پوسن تاں سردی دی تن چڑھ ویسی باقی ماشاء اللہ ایویں ہی ولاگ دے نال نال سپورٹ کریسو راہندے آپنے پیارے جئے بھرا کوں سپورٹ کیتی کرو دور دراز تک دیکھو پودے جیڑھے رنگ پینٹ تھئے کھڑن کیسے لگدے پئن ماشاء اللہ اپنے کھوکھے آلے بنے پودیاں دی لک بڑی پیاری آندی پئی ہے اور سورج دی وی لک ماشاء اللہ بڑی پیاری پیاری آندی پئی ہے اساں چلے آیا سے اپنے بزرگ کول بزرگ سارا وڈھیندا بیٹھا ہی گھا اساں کے چل کے نظرا گپ وی لو اور بابے دا تانوں گھا وڈھیندا ہویا وی ڈکھاؤ۔ کیونکہ اے جیڑھی بگھا ہے نا اس فصل دے اندر اے سامنے تانوں ٹینڈے نظردے پئن اے ساگ وی رلے ڈنگر ساڈے ساگ وی کھانن تے میں آدھاں گھاہ پٹا سارا کجھ رلے مکس کھانن میں آج دا وی آئی پی ولاگ تھی گیا تے باقی ایویں اپنیاں پیاریاں پیاریاں محبتاں کریندے راہسو ساڈا ولاگ ڈیکھن کیتے تہاڈے کوں ریکویسٹ بار بار کریندے رہنے ہیں کیونکہ ٹائم وی سانوں ڈیسر دا تھیا ودے تے ہر شے تھیندی خالی ویندی ہے سنگت اپنا پیار لا چھوڑا کرو تھوڑا جیا سپورٹ وی تھی ویسی تہاڈی ہیلپ طور تے سمجھ کے سپورٹ کر چھوڑی کرو اوکے سنگت تے باقی بزرگ ہوری ماشاءاللہ گھا اچ لگے ہوئن گھا کٹائی کریندے پئے ہن اساں بنڑیندے پئے انہاں دا ولاگ پیارا جیہاں تے تھوڑی باتی گپ شپ وی لیندے پئے ہیں تے میں آکھداں فل انجوائے کریندے پئے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے تے فصلاں ویسے ہی ٹھر گئی ہن ٹھنڈیاں تھئیاں پئی ہن ہین دی ہی خوشی دے نال نال تساں ساڈے ساگ دی خوشی دے نال نال سبسکرائب مریسو پیارا جیہاں اور اساں ایندے نال بزرگ ہوراں دے نال گھا پٹا کروا لو ول توں اگاں کنٹینو کریسو اج دا پیارا جیہا ولاگ اور ولاگ سارے ویسے ہی ماشاءاللہ پیارے ہن کیونکہ سرائیکی کلچر دا سرائیکی ماحول ہے اور ول پیارا جے انجوائمنٹ ہے تھوڑا جے اگاں چلدے پئے ہیں پیارا جے ماحول توں دکھیں دے اگاں پیڑیاں پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں کیاریاں بنیاں پئے ہیں اے میتھرا بیجا ہے خوبصورت جیاں ساگ تھوم میتھرا کیونکہ فصلاں ساڑے قریب ہیں گاؤں دے کلچر دے وچ ساڑے سنگت ایہ کو جاویں دے.

سنڈے دا تے مایا دا ولاگ بن گئے وی آئی پی دل چسپ ٹھیک ہے ولاگ سارے تھی تھوڑے لیٹ ویندے رہنے لیکن چلو کوئی گال نہیں ولاگ تو کو امید ہے کہ سارے پسند آندے رہنے ماحول چیک کرو کیسا اور صاف ستھرا خوبصورت جیا انجوائمنٹ دا پیارا جیا ہر سائڈ دے خوبصورتی ہے

باقی ماشاءاللہ ویور واپسی دی طرف کنٹینو کریندے پئے بزرگ ہوری دھوپ دے سیالے دی یعنی کہ سیاہ سردیاں دی دھوپ جھٹیندے کھڑے ہن بنیں دے لاکے تے ایڈو سڑا یار میں آدھاں کیا بات اے اے اے چیک کرو اگو آ گئے سے اساں اے سائیکل گھن کے آ گئے چھوٹے جئے بنیں تے بندہ ایکوں کیا آکھے اس سائیڈ تے مولیاں بیجی ہوئی ہن عورتن میں جیویں کہ پچھاں ڈس گیاں چھوٹے چھوٹے کیارے بنا کے تے سبزیاں بیجیاں گئین خوبصورت جئیاں اور خوبصورت جئے ویو تے میں آدھاں کیا بات اے۔ سرائیکی کلچر دیاں ویور ایہہ تاں خوبصورتیاں ہونین ایہہ ہی مزے ہونین سارے گاؤں دے بسیرے اور خوبصورت جے کلچر بونگریاں دا بوٹا وی ماشاءاللہ بڑا پیارا تھیا کھڑے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھائی ہوسی تاں اساں دلوں معذرت کریسوں راندے ویڈیو کوں اپنی منزل تے توڑ پچیندے پئے آں تے باقی ایویں پیار ڈکھا چھوڑا کرو ویڈیو واچ کر چھوڑے غلطی کوتاہی دی معذرت اور اللہ حافظ سنگت۔